Helo bawb, croeso i sesiwn ddiweddara gwyl arall neu gwyl ffor arall. Um, Dwi'n rhyfeddu, mae'r holl wyliau yma bod nhw'n rhy cenedlaethol neu yn rhai yym lleol wedi addasu henwa yn greadigol iawn, ond ma' raid i fi ddeud dwi me'wl bod Gŵyl Ffor Arall yn un o rei mwya gwreiddiol hyd yn hyn. Yym 'dan ni'n ca'l sesiwn heddiw yng nghwmni Aled Lewis Evans, mi fydd o yn ffigwr adnabyddus i chi gyd, yn fardd ac yn awdur, yy ond yn wel yn lot o bethe eryll hefyd, yn yn weinidog. wrth gwrs, ac yn, yn drefnydd nifer o ddigwyddiadau llenyddol yn ardal yr Exam a'r Hos a, a Gogledd Wyrain Cymru. Da ni yma yn benodol i drafod ei gyfrol ddiwedd araf o, sef Tre Terfyn, uh, sy'n cael ei chyhoeddi gan Was Carreg Gwalch. Mae'r gyfrol yn cael ei, yn cael ei disgrifio fel llythyr caru i, i fro uh, Aled erbyn hyn, sef ardal Rexham a'r Rhos. Um, mi nath y gyfrol, mi gafodd, mi nath Mena Baines ddyfarnu'r goron i'r gyfrol hon yn Eisteddfod Powys y llynedd, ac mi ddywedodd Mena Baines am y gyfrol, fod Aled yn nabod ei ardal mor dda ac ei fod yn bortread llachar a llawn afiaith o dref ar y ffin. Mi gafodd y gyfrol ei lansio yn rhan o blatfform digidol Eisteddfod Am Gen eleni ac mae'r sesiwn honno yn parhau i fod ar wefan yr Eisteddfod, felly ewch i, i, ar ôl y sesiwn yma wrth gwrs, ewch draw i wylio'r sesiwn honno. sydd dal ar wefan yr Eisteddfod. Felly, croeso Aled, a diolch o galon i chi ddechrau am, am gytuno i, i gael sgwrs o fi heddiw am y gyfrol oh. gynnes, gynnes agos ato chi yma am eich ardal chi. Um, da chi eisiau deud yn sydyn chydig o ysbrydoliaeth tu ôl i'r gyfrol allan? Gwch chi ddeud cyflwyniad bach. Iawn. Uh, diolch yn fawr iawn am y cyfle um, i ddechrau. Um, Wel, um, mae'n rhyw fath o gyfrol o'n i eisiau hel dros amser. Um, Fi'n hoffi hel argraffiadau, um, dwi'n clywed ar y stryd neu rhyw ddisgrifiad Um, fydda i'n hel nhw dros amser wir. Wedyn mae'r gyfrol yma wedi cymryd dipyn amser i ddod at ei gilydd. Um, a wedyn yr uh, golygu arni a'r chwynu arni i wneud i'n dynach wedyn rhywsut. Ond, ie, um, yeah, o'n i'n meddwl am uh, y math o beth yn y llyfr. Uh, mae y bron ar adegau fel rhyw, cael rhyw fath o drôn, os liciwch chi, o dechrau Wrexham, neu'r ardal y ffin, uh, yn, yn, yn trio rhoi rhyw olwg banoramig o'r lle, uh, yr ardal a'r, a'r dirwedd a'r bobl a bob dim. Ond ar y llaw arall hefyd weithiau mae o wedyn yn y cymeriadau mynd yn syth i fewn i ryw sefyllfa bersonol uh, sydd gynnyn nhw lle, um, ar y pryd. A mae o'n dychwelyd at y cymeriadau yma um, mewn blwyddyn o amser. Um, rhywbeth tebyg i hynny, dwi'n meddwl, yn disgrifio llyfr. Gwych, ia. Wel, gawn ni drafod yn, yn syth bin. Dwi wrth y modd efo'r clawr, mae rhaid i mi ddweud. Mae o'n glawr Di. mor syml, dydy, yn, mm. yn finimalistaidd iawn, ond wrth gwrs mae yna lot o hanes a um, lot o... Wel, mae yna ma gyfeiriad yn syth, wrth gwrs, at yr ardal at ardal a, a bro'r gyfrol. Dych eisiau trafod yn sydyn um, Ie, um, wel, yn sicr, um, on, on i wrth y modd efo'r clawr yma fyd fy hun, a dwi'n licio'r ffaith bod yna un o'r uh, prif feini a lliw gwahanol dipyn bach, fel tas yna rhyw ambell i gymeriad yn sefyll allan, um, dwi'n yn gwybod. Um, ond ond, ond mae'r prif feini coch yma gwmpas yn hi, um, y wal tu allan, dych chi'n maen nhw'n bob man yn Wrexham. Uh, prifeini uh, rhyw abon ydyn nhw, um, ac oedden nhw'n fyd enwog, a maen nhw yn arbennig o uh, boblogaidd ar drwad y ganrif ddiwetha pan oedden nhw'n adeiladu y tai yma o gwmpas, uh, dych chi'n gwybod. Felly mae hynny yn um, nodwedd, ond, ond o'n i'n licio'r um, elfen mini, minimalistaidd ia, fysa chi dweud. Um, o'n i'n hoffi'r yr agwedd yma, oherwydd um, petai yna luniau o chymod, fannau, fysa fo fwy falle fel rhyw fath o lyfr hanes neu llyfr taith, ac, a dydy o ddim yn hynny o gwbl mewn ffordd. Na. Na, wel, fe- fel oeddech chi'n deud rwan, nid llyfr hanes neu llyfr taith ydy hi. Yy, ma' cymeriadau a'r bobl yn bwysig, dydy? Mae rhyw fath o lyfr cymdeithasol neu neu gofnod cymdeithasol ella 'sa chi'n cytuno ydi o yn fwy na llyfr yeah. hanes. Ac yeah. o ran hynny, um, da ni'n ni, ni sôn am y cymeriadau, da ni'n dod i'r traws nhw, Rymlad, Dot Tuna, Bronwen Traffig yeah. Warden, um, yeah. well, dim, dim ond llon llaw o, o lys enwa, ydy hynna. Um, mae o'n adleisio bron y gymdeithas glos na sgynnych chi'n un o syloleuad, dydy, a, a, a chyfrola o'r fath. Um, ydy, ydy. Ydy'r cymeriadau yma'n bobl gig a gwaed, neu ydy nhw yn, yn gynrychioliadol ella o'r bobl ydych chi'n dod i ddod i'r taws nhw? Ydych chi eisiau trafod chydig bach am y cymeriadau? Ia. Dar iawn.
Ia. Wel, yden, mae'n siŵr bod ambell un yn, yn un sydd yn, da chybod, mae rhywun wedi dod ar ei traws, um, ond um, mae dychymyg hefyd ydy dod yn rhan o'r uh, portread i ryw raddau. Um, falle bod rei yn nhw fel rhywun wlad yn rhyw fath o y gasgliad o bethau bron, os da chi'n dall beth dwi'n feddwl, um, a rhyw argraffiadau um, am nifer o bobl. Um, ond dwi yn meddwl wedyn pan ydych chi'n cael y llinell stori mewn ffordd i ryw raddau bod nhw yn dod yn rhyw berson real i chi yn eich meddwl um, a ydych chi efo nhw wedyn ynda um, Ond, a wedyn y cymeriadau rhos, o'n i'n falch iawn o fedru rhoi sylw i'r rhos, achos mae'n gyme- y gymdeithas arbennig yna, a mae ma yna gymeriadau, a mae, mm, chymod, um, a ddwy wraig yn, sy'n hoffi mynd i'r dre, um, ydy'r y ddwy wraig uh, yn, yn, yn, yn yr uh, llyfr. A wedyn, mae yna gymeriadau o bob math yn does, dwi'n meddwl. Mae yna rei sydd yn ysgafnach. Um, dwi'n dwi reit hoff o y ddynes ar y til yn uh, Morrison's uh, Living the Dream. Mm. Fel mae hi'n dweud. Ond mae hwnna yn, yn, yn, yn seiliadig ar rwy'n oedd yn dweud hynny o hyd.
Ie, chdi gymysgedd lle o, o wirion yeah. a, a dychymyg. Ie, yeah, ie. Yeah.
Oeddech chi'n sôn yn sydyn am, am y rhos y fanna, neu, neu rhos yeah. Llanrhaid Chygog. Um, yeah. Ac nes, nes i, ges i gip arall, ail gip ar y gyfrol, neithio, tra'n tra paratoi chdig o'r cwestiynau yma. A dyma fi'n, ia, yeah, dod, dod ar draws y gair yma eto. Um, oh, ia. Yeah. Yn meilithu. Ella bod fi'n ynganu'r gair yn hollol yn hwyr a ymddeheiriadau i bobl rhos os ydw i. Iwchw mwrdwr Ie? O ie. Ie. Ie. So, ie, wel wedyn yn amlwg mae tafodiaeth yr hos, mae o'n mae'n mm. dafodiaeth mm. brydferth mm. iawn dydy. Dych chi trafod mwy am, am mm. y defnydd yna yn y gyfrol? Ie. Yeah.
Wel mae ma rhywbeth fel Iwchw Mwrdwr, um, o'm mhrofiad i ar gair felly, um, yn, yn rhyw fath o ebychiad dych chi'n meddwl, yn llefydd e- e- arall falle os ydych chi'n dweud rhywbeth hollol wahanol. Ond um, os ydych chi'n cyfleu syndod at rhywbeth, mae bobl yn hostau, iwch yng ngwrdwr. Ia. Ond um, yndi, mae'n e, ma hen, hen iaith yn endoes. Hmm. Geiriau fel Yy, odi yden ni, neu od- odi fel mae bobl Rhos yn dweud, mae'r llafariad yn hir. Yym, sef gair o'r cywyddau, chimod, Dafydd ap Gwilym a a heina. A wedyn mae gennych chi rywbeth fel brad gyfarfod, sydd yn air am yym bod yn teimlo teimlo'n sâl ychydig, neu ddi- ddim ddim cweit yn iawn 'lly. "Dwi 'di cael brad gyfarfod." Uh, chi'n gwybod, a mae hwnna yeah. uh, yn hen, hen air. Rhywbeth. Ond maen nhw dal yn fyw, chi'n gwybod, mae bobl dal yn defnyddio nhw'n da. Yndi, mm. wel, mae iawn, y ffordd oedd chi'n chi dweud rhai'r geiriau yna fanna, mae'n mae iaith farddonol iawn bron dydy. Mae'n... Ydy, ydy.
O ran sôn am ia, iaith farddonol, um, ia, cyfrol ryddiaeth, cyfrol ryddiaeth ydy hi, ynde, ond um, yeah. mae lot o bobl, neu rhan fwy o bobl, dwi yn bendant yn eich nabod chi'n benna fel bardd. Wedyn, ydych chi'n oh. chi gweld bod y, y ddau gyfrwng yn, yn plethu lle yn, yn y gyfrol yma? Ynddo, dwi'n meddwl bod hynny'n wir. Um, a mae'n ma neis mewn ffordd, uh, pan oedd hi'n cael ei golygu, oedd um, ni ar golygydd yn meddwl, rhaid digon o le yn y gyfrol, a mae'n e, dych chi'n bod, um, fatha rhwng y paragraffau, maen nhw bron ambell dro, falle fel cerddi, um, neu cerddi rhyddiaeth, neu be bynnag sa'ch chi ddeud. Um, wedyn dwi'n licio hynny, dwi'n licio'r gosodiad yn y llyfr felly. Um, a mae, yndi, yndi mae ffiniau mynd rhwng y naill a llall i radda, yndi. Mm, Wel, mm.
dwi'n siŵr fysa um, bobl sydd wedi mynychu'r sesiwn yma heddiw wrth eich bodd, wrth ei bydda yn eich clywed chi'n adrodd uh, rhan o'r gyfrol lle. Felly, os oes gennych chi ddarn ydych chi wedi dewis, um, ewch amdani. Iawn.
Um, Wel, o'n i'n meddwl mae'r Gwanwyn a Ha Bron gyd wedi mynd yn sydyn iawn iawn. Lle dwi am mynd yn ôl at uh, uh, y ddechrau, yr Ha, a mae yna rhyw gip o wahanol gymeriadau yn, yn hwn. A dyn ni'n dechrau yn y rhos. Wel, mae'r byd yma wedi mynd yn bentre sinigol yn tydi? A hei, dwi'n ma'n gwybod be i ddeud amdani hi. Hi, yn y strit ni. Roedd hi'n claddu'r gŵr yn rhagfyr. Tri mis wedyn, mae'n symud i mewn efo fo. Wsti be, then ti eth wyneb galed. Wel, sôn am fynd ar badell ffriau tan, o fysa i di garos tan, wel, flwyddyn newydd o leia. Ac wedi cael paned a y ddwy i eistedd yn llwyn eitha. Dechreuodd y byd ddod yn ôl i'r parc, wrth i'r blagur ymagor ymhelydrau'r hael. Roedd problemau bychanfyd pawb ar strydoedd yn teimlo'n fychan unwaith roedd rhywun yn eistedd yn yr ehangder mawr. Roedd y parc enfawr arall yng nghanol y dre, a enwyd y Parciau, hefyd yn bair o wledydd y byd ar ddwrnodau braf. A phawb yn dod efo'u diwylliannau eu hunain. O eistedd ar fainc reit yn ganol y parc, mae'r holl dai teras yn edrych yn fach. Yn wir, mae tre terfyn yn ei gyfanrwydd yn edrych yn fach. Mae syllu ar y pellter yn y parciau yn helpu i bawb bellhau oddi wrth ofalon y dydd, i gael persbectif yng nghanol y strydoedd tai teras coch, rhoi gofod i'r enaid adnewyddu. Ebrill a hi yn cynnesu yw'r mis pan yw merched ar gorneli strydoedd yn disgwyl am bas i rywle, fel petaent ar ei ffordd i ymarfer côr cerdant. Oh, you're better off marrying a butcher than a poet, y be Bronwen Traffig Warden ar fws George. Fi'n edrych ar y DVD na am Sylvia Plath gyn dod o'r tŷ. Roedd Miss Agwedd yn delio efo cwsmeriaid od cynta y dydd. Heb sylweddoli yn y siop gwerthu deunyddiau ysgrifennu mai hi oedd yr odiaf o'r cwbl. Roedd hi wedi cael dod yma i wneud profiad gwaith hanfodol ar ôl y ddedfryd am aflonyddu ar gymaint o bobl yn y llyfrgell. Roedd ei gwedd yn edrych yn well, achos fe fu hi hefyd yn gwneud oriau o brofiad gwaith yn tan tastic Las Vegas, ac roedd hi'n edrych fel darn o fara brith cartre y tu ôl i'r cownter. Ond ceid adleisiau o'i hen gymeriad anodd. Do you think we provide a fax service for the good of our health? Roedd gwleidydd y Cynulliad yn llawn egni y tu allan i neuadd y dre. Yno oedd eich lles yn barod i ddal y trên am y Senedd yn y Bae. Have bag will travel yw fy hanes. Dyma'r diweddara, dwi wedi bod yn fama drwy'r dydd mewn cyfarfod am asbestos. It's not going to set the world on fire, babes. A diwrnod i fentro agor y ffenestri. Diwrnod i ddianc o dre terfyn ar fore rhydd a gwag o wanwyn. Pan mae'n rhwydd i lithro o'r gwastadedd i'r wlad, pan fo rhyfeddodau yn digwydd ar lannau dyfrdwy. I made friends with the Kevners even, medd un o bobl Trefor Isa. Playing down by the bont. I come from Kevn, and we play on the Aggie, Aggie, Aggie, oi, oi, oi. Harddwch, Trefor Uchaf, Eglwyseg a Dinas Brân yn glasu'n braf bellach, yn ogystal â Llangollen Fechan, Cyll y Maen a Thyn Dŵr. Draw at Dyn y Wern a Maes Mawr ar ochr arall Dyffryn y Dŵr Dwyfol. Rhyw gamios bach fel yna. Hyfryd iawn, ie. Rhythm y bardd yn, yn gry iawn yn dan uh, gafon ni hwnna gyda chi doedd. Na chi. Ia, chi. Gweld y, y gerdd yn gry. Um, Wel, mi fydd uh, pobl, uh, fydd y gwrandawyr adra yn ymwybodol o'r drafodaeth bwysig ac angen rheidiol sydd wedi hawlio penodau'r celfyddydau yng Nghymru ddiweddar ynghylch diffyg cynrychiolaeth mewn lluniaeth Gymraeg bod mm. honno yn ddiffyg cynrychiolaeth o ran rhywedd, rhywioldeb, hil, ond wrth gwrs, uh, cynrychiolaeth ddearyddol hefyd. Um, mi ydych chi'n sgwennu yn eich, a nid yn unig yn tre terfyn, ond yn, yn eich cyfrolau gynt hefyd am, mm. am ardal yn y gogledd ddwyrain sydd yn, wel, no, be fydrwn ni ddeud, yn brin i chynrychiolaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg, ydy cynnig llais a, a mewnwelediad fel awdur sydd bellach o'r Gogledd Ddwyrain yn bwysig i chi?
Wel, yndi, mae ma, ma wedi bod yn, uh, yn bleser gen i wneud hynny um, mewn cerddi ar hyd y blynyddoedd, ond straeon byrion, rhan fwyaf heina wedi lleoli yn yr ardal, a um, llyfr o fonologau a caffi oedd, oedd yr un cynhara yn y 90au, yn adlewyrchu'r 90au, beth yna. Ond um, Pan o'n ni yn, yn iau, o na gynrychiolaeth eitha cre o bobl, um, chi'n bod o'r ardal yma hefyd, hai dweud. Um, dwi'n meddwl am bobl fel Elin a Powell, um, Graham Davis, uh, Sean Aled, um, chi'n bod, mae nifer o rei o'r ardal sydd dal i, i sgwennu. Um, Ond falle hefyd fel nifer ohono ni ar y ffin 'ma, maen nhw rywsut yn perthyn i ardaloedd eraill hefyd, um, a a a y ddeuoliaeth 'na. Uh, ond um, o ran cynrychiolaeth, um, yn yn bersonol, dwi dwi wedi bod yn eitha ffodus dwi'n meddwl o ch'mod yy efo cerddi ag ati yym yn cael ei dewis i steddfodau rhyw betha felly a a dwi'n meddwl bod rhai o'r awduron eraill hefyd yym dwi'm yn gwybod ond ond dwi yn deall falle yym dach chi'n bod fod yr ardal yn ei gyfanrwydd falle ddim yn cael ei ei chynrychioli yym uh, gymaint a chymaint um, o ran lleoli pethau, chymod, um, hyd yn oed dramau a, a, a phethau felly hefyd. Um, ond yn bersonol, da chi'n modd, dwi'n teimlo bod fi, bod fi wedi cael cyfleoedd. Um, ond dwi am dallt, um, da chi'n modd, uh, falle bod eisiau yn sicr bod eisiau edrych ar gynrychioli Cymru i gyd um, uh, o ran chymod, cael y, y, y cydbwysedd rhwng beth i, ie. A mae rhywun yn, yn gwneud pethau at arholiad ag ati falle. Fysa fo'n braf cael rhyw gip ar wahanol ardaloedd o Gymru. Dwi'n cofio cael mwynhau wneud hynny'n hun pan o'n i'n wneud uh, chyfod uh, tygau ag at i blynyddoedd yn ôl neu lefel o, ond uh, a lefel A. Ond, um, yeah, yeah, yeah, mae'n bosib bod yna, mae yna leisiau iau newydd, dwi'n meddwl, angen falle mwy o, mwy o sylw o'r ardaloedd.
Ie ac o ran o ran cynrychiolaeth y lenyddiaeth yr ardal yym ar ar ddechrau'r penodau os os fedrwch chi os ydych chi'n galw nhw'n benodau... O ie. ...ma' genna ni ie. grwpia o o wel ie ac dyfyniada o o betha lleol neu petha sy'n yn berthnasol i'r ardal gin bobl fel Ivy Hewson a Geraint... Oes. ...Lwf- Geraint Lufgrin a ma' gynnon ni'r yy ddwy linell 'ma o hen bennill o'r rhos, odi odi blawd yn codi dŵr ar y tân i olchi'r llestri. Ia hyfryd iawn. Ia. Ond wedyn, um, mae gennym ni'r englyn yma hefyd, yn trawiadol iawn. Um, yeah. ddim, ddim gan, um, dwi wel, tro dwi checio dod Dick Jones ddim yn dod o ardal Rexham ar hos. Na. Ond um, nid wal Na. sy'n rhannu dwy wlad, na dwrn dyr, rhyw hen deyrn anynad. Nid rhith o glawdd trothwy gwlad, nid tyweirch, ond dyheuad. Wel, mm. mae'n amlwg mae trafod byw ar y ffin mae'r englyn yna, um, yeah. yna swm dwy wlad, um, mae'n amlwg fod hon yn thema yn tre terfyn dydy, ond ydy tensiwn y sefyllfa yna yn codi ben uh, yn y gyfrol o gwbl?
Mm, mae ma, ma ne, falle rhyw i sleisiau ohono fo, falle ambell dro. Um, ond mae ne wahaniaeth mawr rhwng y deg milltir rhwng Caer a Wrexham. Mae nhw'n ddau fyd hollol, hollol wahanol. Er ar un adeg o'n e lawer o Gymru'n byw yng Nghaer. Ond um, da chi'n mynd wedyn mwy i'r um, de o Wrexham, na di'r di ffin ddim mor um, amlwg, dwi'n meddwl, rhwng y ddau. Dych chi'n gwybod, um, pan dych chi'n meddwl am dref fel Crososwallt er enghraifft, um, sydd yn Lloegr, ond wedi, wedi bod yn rhan o Gymru ar un adeg. Ond, um, chyma, mae'n ma, ma holl o wahanol. Dych chi bron yn teimlo bod chi dal yng Nghymru yn fanno. A wedyn, um, Ia, mae mae'n od hynny. Yym, ond m- yy ia, yy, m- dwi'n awgrymu'r tensiwn 'ma efo ryw ddisgrifiadau weithiau. Chimod, mae'r holl adeiladu tai 'ma, er enghraifft, sy 'na ar hyd y draffordd, a dwi'n siŵr fod o'i hwyluso um, dros y ffin yn hytrach na radal ar gymdogaeth leol. Um, a da chi jyst yn meddwl, o, pan bod hynny i gyd yn cael ei ganiatau? Felly dwi'n dwi, dwi rhyw awgrymu o mwy nag unwaith yn y llyfr, ond uh, falle ddim yn cynnig ateb, ond uh, jyst i bobl feddwl mewn ffordd am hynny. Um, da chi'n bod, um, ac eto ar y llaw arall, mae yna ddigonedd o bethau Cymraeg i wneud yn Wrecsam, fysa chi'n meddwl fod yna fwy weithiau na rhai ardaloedd eraill. Um, a dyn ni'n ffodus iawn bod yna gymaint o bethau, chymo. Felly mae yna ma yna bethau da yn digwydd a mae yna bethau, chymod, fel ydych chi'n dweud, yn, sydd ar adegau falle'n creu gwstaro. Mm.
Wel, gwych. Wel, ella er mwyn um, dod â'r sesiwn mae i ben, so ni'n cael rhyw ddyfyniad arall neu rhyw ddarn arall o'r, or gyfrol. Cymanfa ganu heno yn yr hos, a merched anwyl ffasiynol y corell lleol yn y blaen. Raymond o Nant Parc yn astudio'r rhaglen yn drylwyr. Yn eistedd yn y set nesa, roedd Glyndwr efo'i sbectol drwchus. Bu'n driw i'w fam hyd y diwedd, gan fynd yn ddyddiol i'w gweld yn yr ysbyty. O, trid i fyw i'r Rhos, Raymond, o Nant Parcenne. Pobl y Rhos, na nhw ffeindio bai efo ti, ond na nhw byth bwyntio bys. Be ti'n neud yn byw lawr yn y glodion na? Fysa ti di gwneud i yma. Ti'n hawdd dy garu, a trid adre at dy debyg fu. Mae Glyndwr a Tri fel dwy bysedd yn yr un plisgyn, ac y mae hafod y mynydd yn lle roi gnesol i ti, os ti eisiau garos ene fy fo, er mwyn i chi fedru cael gom efo'ch gilydd. Besi, bobl wmp oedd yn annog. O briwsion ohono ni weti ddeud ti ar ôl yn rhos rwan, briwsion o'r hen ddyddiau, a dwi'n poeni am dots. ar ôl iddi gael twtsh ar y poncie yn ymyl cerflun Iesu Grist wrth ddod i gartre o South Lane drwy geri Groseth. Paid â sôn, pan ddeffrodd hi yn yr ysbyty, roedd hi'n meddwl i bod hi wedi cholli hi, neu i bod hi wedi cael gormod o ddrygs neu rhywbeth felly. A nes i'w gweled hi, roedd hi newydd gael gweledigaeth o Elvis ar waelod y gwely yn canu'n Gymraeg iddi. Keep taking the tablets, cariad, medda fi. Take a chill pill, medda fi wrthi. Oh, mae gai am fod hi wedi cael urine infection neu rhywbeth, ond clywed wedyn, mae fodd wedi bod enna. Elvis, caplan yr ysbyty, trio codi chalon i. A fo oedd yr Elvis oedd yn canu Cymraeg ar wylod y gwely, a doedd yr Elfyn wedi helpu sy'n eisiau wedi'r cyfan. Ond pan nath i ddeffro, roedd hi'n meddwl ei bod i ar ei ffordd i'r nefoedd. Druan. Roedd hi'n dal i fod yn dre.
Wych, arbennig. Diolch yn fawr am hynna, Aled. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd y sesiwn a i chitha sy'n gwrando adra fel rhan o ddathliadau gwyl arall neu gwyl ffordd arall. Mae tre terfyn ar gael yn eich siopa